Helo bawb, helo blant, helo rieni, wel, mae wedi nosi a mae'n amser munud gwely, neu mae'n amser paratoi munud gwely, dwi. Felly heno ni'n mynd i ddarllen stori, yn dyn ni tedi? Ydyn. Ac enw'r stori ma yw Y Giraff na allai ddawnsio, gan Giles Anrede, a Guy Parker Rees ar addasiad hyfryd gan Huw Ceiriog a Diana Jones. Ydych chi'n barod? Y jiraff. Na allai. Ddawnsio. Reit, Teddy, ti'n eistedd fyna hi? Na ti. Jiraff mawr tal oedd Gerallt, a gwddw hir a main. a phedair coes esgyrnog fel coesau bwgan brain. Doedd neb fel Ger yn sefyll i fwyta dail o'r coed, ond o, pan geisiai redeg, ef oedd y gwaetha 'rioed. Bob blwyddyn yn y Jungle, mae pawb yn cael eu siawns i jeifio a chwyrlïo ar ddiwrnod mawr y ddawns. Eleni, unwaith eto, roedd Ger yn ddistaw iawn, oherwydd ym myd dawnsio Doedd ganddo ef ddim darn o driath. Y wals oedd dawns y beudod, a'r rain o roc-a-rôl, y tango ddawnsiad llewod a mlaen ac yna nôl. Mae'r chimp yn hoffi cha-cha, mae'n ddawns deimladwy iawn. Ond gan faboons byrlymus, dawns werin wyllt a gawr. Fe lyncodd ger ei boeri a throedio tua'r llawr. Ond pan oedd ar fin mentro, daeth sŵn hen chwerthin mawr. Ei, gwelwch, Gerallt Drwsgl, a'i faglau bwgan brain! O, mae'n hurt i feddwl dawnsio ar goesau Matches Maen. Fe rewodd Gerallt yno. Ni fedrai symud troed. O, y maen nhw'n iawn, meddyliodd, a fi'r fath ffŵl erioed! Fe gefnodd ar y miri, a throi i ffwrdd yn fud. Ni fu erioed mor unig, heb gyfaill yn y byd. Cyrhaeddodd lannerch bychan, ac edrych fri i'r nen. Ochneidiodd wrtho'i hun, mor dlôs yw'r lleuad wen. Criciedyn bach bysychodd ym Esgusoda fi, os wyt ti yn wahanol, myn gân i'th siwtio di. Gwrandawa gân yr awel, a'r rhythm yn y dail. Cerddoriaeth o fyd natur i mi sydd heb ei ail. Dychmyga fod y lleuad yn canu chan i ti, Gall popeth ganu'n swynol yn ein calonnau ni. Fe wenodd y crugiadur gan daro alaw gain, a theimlodd Gerallt gyffro wrth ganfod gwefr y sain. Dechreuodd garnau Gerallt greu patrwm ar y tir. Symudai'r wddf a'i gynffon i dempo'r nodau clir. Fe daflodd goesau Meinion i fyny ac i lawr, ac yna neidiodd dyn dros ben, a'i synnu hyn un yn fawr. Fe deimlai yn anhygol, Rwy'n dawnsio! oedd ei lef. Rwy'n dawnsio, wir, rwy'n dawnsio! Mae'n wyrthiol! bloeddio ef. Yr anifeiliaid eraill a syllodd arno'n syn, yn gwneud y bwgi-wwgi mor slic a chŵl â hyn. Fe waeddan nhw, Anhygoel! Sut gall hyn fod yn wir? Waw! Ti yw'r dawnsiwr gorau a welsom yn y tir! Och, Gerallt, dywed wrthym, ble ges di'r ffasiwn ddawn? Ei ateb oedd yn grynu mewn modd gosgeiddig iawn. Edrychodd tua'r awyr a'i rhyfedd oda'i hun. Fe ddawnsiwn oll yn reddfol i'r gân a garwn ni. O, dyna stori. Dyna ni, y jiráff na allai ddawnsio.